איז געקומען אמאל א איד צום הייליגן חוזה און האט געזאגט, רבי, איך וויל זען אליהו הנביא, ער וויל טון אלעס איז גרייט צו פאסטן פאר נייעס און משגע זיין צו גוטן, ער וויל זען אליהו הנביא, מען רעדט שוין אזוי פון דעם אליהו הנביא, ער וויל אים זען. האט אים די חוזה געשיקט, גיי אריין אין יענע יענע דארף, וועסט אהין גיין דארטן, וועסטו גיין צו יענע יענע הויז, עפעס א קליינע הייזקעלע סוף שטאט, קלאפ אריין דארט וועסטו טרעפן אליהו הנביא. נו, דער איד איז געווען א פארמעגליכער מענטש, ער איז געגאנגען, ער האט דערקלערט, ער האט געטון וואס ער האט צו טון, ער וויל פארברענגען שבת מיט אליהו הנביא, ער גייט ער קלאפט אויפן טיר דארטן אין יענעם דארף, ער קלאפט, קלאפט. אויסזען ווי א קליינטשיגע פארחמורעוועטע הייזקעלע, עפנט אויף דארטן עפעס א קינד די טיר, ארעם, צעריסן, ער בעט לאמיר רעדן מיט די טאטע, די טאטע קומט צו גיין, אן עלטערע ארעמאן, און דער איד זאגט ער וויל אריינקומען ער וויל פארברענגען שבת, נו מיט שיעור'ס חן זאגט דער איד פארשטייט זיך אבער ס'דא איין פראבלעם, איך האב קוים א חלו שבת פאר די משפחה, איך וואלט אייך געוואלט גערן נעמען אבער איך האב נישט, זאגט דער איד זארג דיך נישט איך וועל עס מסדר זיין, דער איד האט זיך אויסגעדרייט איז אריין אין מארק ער האט זיך צוזאם געקויפט א ריזיגע שבת, ער איז אנגעקומען דארטן.

אוי טחו פרייטאג נאכמיטאג, דעם וואלט ער שוין געהאט מיטגעברענגט גאנץ שבת, ער האט געוואוסט וואס ווארט אים אפ. פלוצלינג זעהט ער ווי ס'עפענט זיך אויף אביסל איז די טיר, און א יונגעלע קוקט ארויס פון טיר, און ער הערט ווי די יונגעלע לויפט צום טאטע זאגט טאטי! אליהו הנביא איז געקומען נאכאמאל מיט גאנץ שבת! מוריי ורבותיי! טייערע איד! שטייט א פסוק אין יחזקאל והחיות רצו ושוב, חיות זענען פון די גרעסטע דייגעס פון מלאכים, זאגט די ארי הקדוש החיות רצו ושוב מיינט אז די חיות הקודש, די הייליגע מלאכים, ווען זיי קומען אראפ אויף א שליחות אויף די וועלט, זענען זיי רצוי ושואף, זיי פליען שנעל אריין און ארויס. פארוואס? ווייל זיי קענען נישט סובל זיין די טומאה וואס טוט זיך דא אויף די וועלט, זיי קענען עס נישט דערהייבן. שטייט פון צדיקים, אז ווען מען זאגט אין די דאווענען יום נראים, ויושר יוליצי בעדיני חיות עייש, וואס פאר א מין מיילעס יושר זענען די חיות עייש צו זאגן אויף אונז? נאר די פשט איז לויט דעם אריזל אז די חיות הקודש גייען ארויף און זאגן רבונו של עולם מיר זענען ארויגעקומען אויף דיין וועלט אונז זעמיר אריינגעגאנגען פלינק דארטן פאר איין סקונדע און מ'האט נישט געקענט דערהייבן און אונז זעמיר פשוטע אידן וואס קייען און זיצן און לעבן דא זעכציג זיבעציג אכציג יאר אונז זעמיר נישט נאר אליהו הנביא נאר אונז זעמיר נאך ווי די מדריגה פון די חיות הקודש אונז האמיר א געוואלדיגע כח וואס אונז קעמיר יא זיין דא אונז קעמיר זיך יא מתגבר זיין. און אז אונז קען מען זיך מתגבר זיין, איז ממילא ויושר יליצי בעדיני חיות עי' זאלן זיי ממילא צו יושר זיין, אז אין די כוחות וואס אונז העמער אריינלייגן, העמער אונז האבן כל טיב וכל טב.